Hei bawb, siwmai! Nadolig llawen i chi gyd. Ia, Lowy Haf Cook ydw i, a dwi eisiau diolch yn fawr iawn i Menter Casnewydd am estyn gwahoddiad i mi eleni i estyn am fy hosan Nadolig ffilmig. a dewis rhai pigion ar eich cyfer chi. Nawr, ry'n ni gyd yn gwybod fel arfer ar y teledu, bydde yna lu o glasuron yn yr iaith Saesneg, yn ei plith, Muppets Christmas Carol, mm, Elf gyda Will Ferrell, a hefyd, oh, Scrooge gyda Bill Murray, dyma rai o fy ffefrynnau i. Wel, be dwi'n mynd i wneud yn y fideo hwn yw argymell llu o ffilmiau eleni sydd y gweld yn y sinema, teledu ac ati sydd â chysylltiad â Chymru neu yr iaith Gymraeg. Felly, bant â ni, ydych chi'n barod? Coni off de. Wel yn gyntaf, beth am ni droi at sianel S4C ac eleni y ffilm fawr fydd i'w gweld ar ddydd Nadolig, toc ar ôl tri o gloch y pnawn, fydd Plien Eira. Nawr dyma i chi ffilm dymhorol Hynod Nadoligaidd, gafodd ei dangos y gyntaf rai blynyddoedd yn ôl, mae'n ffilm gyfoes a ffilm deuluol, ac wrth gwrs y pwyslais ar y teulu sydd yn ganolog i'r ffilm hyfryd hon. Felly Eryl Huw Phillips sy'n cyfarwyddo, cast bendigedig yn cynnwys gwynebau gyfarwydd fel William Thomas, Mair Rowlands, Matthew Gravell, Kate Jarman, a mae'r ffilm yn dilyn bachgen bach tua wyth oed o'r enw Frank, Cymreig. Nawr mae e newydd gael ei fabwysiadu gan deulu cariadus tu hwnt, ond yn naturiol gyda Nadolig yn nesau, mae yna densiynau o dan yr wyneb, um, a dyw Frank ddim yn rhy hapus pan dwi e ddim yn agos at unrhyw un o'i hoff gomics e, neu nofelau graffig. Wel, mae yna ddihiryn yn rhan o'r plot, fel y byddwch chi'n disgwyl fel unrhyw ffilm nadolig draddodiadol, a Bradley Frigad sy'n ei bortreadu fe yn ceisio cipio y twrci i un o ffrindiau mawr Ffranc. A hefyd, 'y ni'n gweld Gwenllian Morse yma yn canu fel cymeriad Mia i gyfnither hynod hoffus hefyd. Be fydden ni'n gweud am y ffilm hon, sydd bron yn awr a hanner o hyd, yw mae'n ffilm twyn galon sydd yn yn atgoffa ni o'r hyn sy'n bwysig adeg yma'r flwyddyn. Ond hefyd, ar S4C, cynnu'n sicr gwasanaeth ar-lein Box Set S4 Clic, ga'i argymell i'r oedolion yn eich plith, y clasur cyfoes Martha, Jack a Shanco, neu i'r plantos a'r teulu cyfan, Albi a Noa yn achub yr Universe, a hefyd y ffilm hynod slic a chyfoes Teulu Tŷ Crwn. Ie, tair ffilm wych. Yn y sinema Nadolig hwn, wel, mae gyda chi fersiwn newydd sbon o'r sioe gerdd glasurol West Side Story. Mae hefyd y diweddaraf yng nghyfres gyfoes Spider-Man a hefyd y bedwaredd yng nghyfres wyddonias The Matrix. Ond, i ffans mawr yr actor Rhys Ifans, O Ruthun, galla i'n bendant argymell The King's Man, sef y diweddaraf yng nghyfres antur gomedi boblogaidd King's Men, a oedd, os gofiwch chi, oedd yn serennu y Cymro Taran Egerton, sydd â chysylltiadau cryfion iawn ag Aberystwyth a Llanfair Pwllgwyngyll. Wel, Rhys Ifans sydd yn portreadu Bond, filen go iawn a dweud y gwir, oddi hirin Rasputin o Rwsia, ie, mae e'n un o nifer fawr o ddihirod rhyngwladol hanesyddol sy'n dod ynghyd i geisio dinistrio'r byd, a pwy wrth gwrs sydd yno i geisio achub hyn a gwrthwynebu y Rwsiad gorffwyll ond Ray Fiennes a chast eang iawn o bobl sydd yn mynd â ni nôl, wel, i droad y ganrif ddwetha i edrych ar gefndir yr asianteth cudd. Mae Rhys Ifans eisioes wedi cael canmoliaeth aruthrol a dweud y gwir mae rhai pobl yn gweud na fe yw'r peth gore yn y ffilm. Felly os ych chi eisiau cael cip ar yr hen Rhys, wel, ewch yn llu i'r sinema penwythnos y Nadolig hwn. A sôn am Rhys Ifans, allan ar DVD ers canol y mis, y Mala Chacha. Nawr, ddim cweit yn ddilyniant uniongyrchol i'r clasur cult Twin Town, a sodwyd oh, mor adnabyddus uh, ochrau Abertawe nôl yn 97, ond mae'r un cyfarwyddwr, Kevin Allen, wedi aduno Wel, y rhan fwyaf o'r cast a dweud y gwir, gan gynnwys Rhys Ifans a'i frawd, Llŷr Evans, yma yn portreadu, wel, gangsters bach yn orffwyll sy'n siarad Cymraeg. Ond yn cadw cwmni iddyn nhw, mae gwynebau cyfarwydd eraill fel Dai Botcher, William Thomas, Boyd Clark a Morgan Hopkins, sydd a dweud y gwir yn hawlio un o uh, linellau mwyaf adnabyddus Twin Town a dweud y gwir. Ond mae'r ffilm i hun yn, wel, comedi honco bost, wedi gosod, mae maes carafanau ar benrhyn gŵyr. A'r un peth fydden ni yn ei ganmol a dweud y gwir ynglyn â'r ffilm hurt hon mewn ffordd yw'r ffaith i'r cast a'r criw cyfan fynd ati i ffilmio ar ffonau clyfar, a hynny yn ystod y pandemig y llynedd. Felly os ych chi yn ffansïo clywed fersiynau cha-cha o glasuron Cymraeg fel Myfanwy a Sosban Fach, a os ych chi ddim yn meindio, wel, bach o hwyl direidus gyda bach o winc winc, chymod, mae yn sbort, felly ie, ewch amdani ar DVD La Cha-Cha gan Kevin Allen. Werth nodi hefyd, i'r rheini ohonoch chi sydd falle'n tanysgrifio i wasanaeth teledu lloeren Sky, mae yna ddwy ffilm newydd sbon ar gyfer y Nadolig, a'r ddwy ohonyn nhw yn serennu Cymru adnabyddus dros ben. Felly'r cyntaf yw A Christmas Number One, yn serennu neb llai Da Iwan Rheon o Gaerdydd. Falle i chi a fi yn gyfarwydd ag e fel y Max cyntaf ar Pobl y Cwm blynyddoedd lawer yn ôl, ond hefyd efallai yn fwyaf adnabyddus, yn fwyaf diweddar, am chwarae dihiryn Ramsay Bolton yn Game of Thrones. Wel, yma mae o'n portreadu, o, cymeriad hoffus iawn, Blake yw ei enw fe, mae e'n gerddor roc, uh, sy'n cymryd ei hun bach o ddifri a dweud y gwir, gyda'i gerddoriaeth thrash metal, Ond, dan ddylanwad i gyfnither ifanc e, sydd yn anffodus yn sâl iawn gyda chanser, mae e'n cael ei berswadio i fynd ati i geisio cyfansoddi cân Nadolig o fri. Wrth lwc, mae'r gân hon yn denu sylw a chipio nychymyg cynhyrchydd cerddoriaeth a phortreadur gan Frida Pinto, efallai yn fwyaf adnabyddus am ei rhan yn Slumdog Millionaire. Wel, yn naturiol, er bod y ddau yn mynd benben a'i gilydd am rhan fwyaf o'r ffilm, mae yna ramant yn ffrwtian islaw. Ddweda i ddim rhagor, digon yw dweud fod perfformiad Iwan yn fendigedig yn hon. Mae wastad yn bleser i'w weld e, ac yma'n cael cyfle wrth gwrs i berfformio fel cerddor, sef yr hyn mae'n gwneud yn y byd go iawn. Ond yn fwy na dim, mae arwyddgan y ffilm hon, wedi sgwennu ar y cyd rhwng Cerys Matthews ag Iwan Rheon, yn werth i chlywed, a wir i chi, mae'n styc yn 'y mhen i am y rhesymau gore. Felly, ie, A Christmas Number One yn bendant yn werth i gweld. A'r ail ffilm ar wasanaeth Sky, ar Sky Cinema fel sianel, yw The Last Train to Christmas, yn serennu Michael Sheen, wel, un o enwau mwyaf poblogaidd y byd actio, yng Nghymru am ei holl waith e, wel, dros bob math o uh, bethau gwleidyddol dros y flwyddyn diwetha, a be fydda ni yn bendant yn dweud am y ffilm wych hon yw mae e yn portreadu cymeriad, wel, digon hoffus mewn gwirionedd, Tony yw ei enw e, mae e'n berchenog ar glybiau nos ac mae e yn mentro ar dren i Nottingham Ond, yn debyg iawn i ffilmiau fel It's a Wonderful Life, neu Groundhog Day, neu Sliding Doors, mae e yn cael cip ar shwt allai fywyd e fod wedi bod tase fe wedi cymeryd sawl llwybr gwahanol. Nawr, i chi siŵr o fod fel fi yn ffan mawr o Michael Sheen, dwi'n dwli ar y ffaith i fod e, oh, yn medru dynwared Ni'n medru, wrth gwrs, gallu edrych yn hollol hurt. Mae'n fodlon gwneud hwyl amdano fe ei hun. Mae'r gwisgoedd, mae'r dillad, a mae'r gwalltiau yn wych yn y ffilm hon. A hefyd, yn fwy na dim, mae'n stori dwym galon sy'n wir yn eitha chwerw felys mewn man, a dwi'n credu bod yna'n eitha pwysig mewn ffilm Nadolig o fri. Felly'n bendant, honno hefyd yn werth i gweld, ynghyd â'r ddwy a dweud y gwir, sef y Christmas Number One a hefyd The Last Train to Christmas ar Sky Cinema. Y gair cyflym i ganmol, wel un o ffilmiau mawrion Netflix eleni allan ers mis, sef Red Notice, a dipyn o action ag antur wrth gwrs, yn serenu neb llai nag arwr mawr Tîm pêl-droed Wrecsam eleni Ryan Reynolds o Ganada i efe sy'n portreadu, wel, y lleidr celf rhyngwladol Nolan Booth. Ac ar drywydd y lleidr hwnnw mae un o heddweision yr FBI, a bortreadur gan Dwayne The Rock Johnson, ac yn un o'i elynion e, y mae The Bishop a bortreadu'r achrenafiaeth gan Gal Gadot o Israel, wel hi wrth gwrs yn fwyaf adnabyddus am Wonder Woman. Mae nhw yn driawd digon twyllodrus, ond lot fawr o hwyl i gael hefyd. Os gofiwch chi, mae hiwmor Ryan Reynolds, fel Deadpool os gofiwch chi, yn wynepsyth iawn, yn ffraeth ac yn slic ac yn gyflym. A beth sy'n ffantastig a'r cysylltiad gyda y Gymraeg yw, i Ryan Reynolds fynnu fod y ffilm enfawr hon yn cael i chyfieithu i'r Gymraeg ar gyfer is-deitle'r ffilm, felly fe gewch chi wylio'r ffilm hon gydag is-deitle Cymraeg a dychmygwch, mae rhai o'r moeseiriau, y puns a'r jôcs wedi cyfieithu yn lot fawr o hwyl i'w gwylio. Felly ie, am bach o sbort a bach o sbloetsh weledol gyda hyd yr iaith Gymraeg, ie, ewch am Red Notice ar sianel ffrydio Netflix. Yn olaf, ond nid leiaf gyfeillion, ydw dwi wedi bod wrthi gyda fy mhost-it notes i yn cofnodi rhai o'r ffilmiau cyffredinol hynny sy'n werth i gweld ar hyd yr oel tocyn ac ar ôl y wledd, well, sydd falle â chysylltiadau digon difyr â Chymru fel gwirionedd, felly i ni gael dechrau ar ddi Sul, Rhagfyr 4 ar 15, gyda Eddie the Eagle, comedi, wel, doniol iawn a dweud y gwir, Serenni, Hugh Jackman, ar y cyd, a'r Cymro Taron Egerton o Aberystwyth. Ie, fe sy'n portreadu'r neidiwr sgio a ddath i'r brig nôl ar ddiwedd yr 80au yn Olympics Gaeafol Calgary. Mae hwnna ymlaen am hanner awr wedi tri ar Sianel 4 ar ddi Sul 4 ar bymtheg. Yna, wel byddai Nadolig ddim yr un peth i mi heb y clasur bendigedig gan David Lean, Doctor Zhivago. A'r rheswm dwi'n gwneud nodyn o hyn bob blwyddyn oedd Julie Christie, y seren Wrth gwrs, ar y cyd ag Omar Sharif, oedd hi yn un o'r ferched fwyaf prydferth y 60au a 70au, a chysylltiadau cryfion iawn oherwydd y buodd hi'n byw yma yng Nghymru, dweud y gwir mae'n dal i wneud. Mi fuodd hi ar un adeg uh, yn Llandre, nid yn, yn rhy bell i ffwrdd o Aberystwyth, a hefyd mae hi yn byw, wel yn Sir Drefaldwyn, yn hapus iawn ers amser maith, felly ie, clasur yn wir a ŵyl, trac sain anfarwol hefyd, mae hwnna i'w weld tua deg munud i ddau ar bbc Dau ar ddydd Mawrth yr unfed ar hugen o fis Rhagfyr. Yna, o'n i'n sôn yn gynharach am Rhys Ifans, ac wrth gwrs mae Spider-Man diweddaraf yn y sinema gyda Tom Holland ar hyn o bryd, wel, Beth am gyfle i weld Rhys Ifans yn serennu ar y cyd ag Andrew Garfield fel Spider-Man nôl, wel, yn 2012? O'dd e'n portreadu y dihiryn twyllodrus, wel, Doctor Curt Connors gafodd ei heintio, wrth gwrs, gan droi fewn i The Lizard. Felly, ie, mae hwnna i'w weld ar ddydd Mercher, Rhagfyr yr ail ar hugen, Ww, ugain munud wedi chwech ar ITV dau. Ond ar ddydd Nadolig, um, ffilm gyfnod digon, digon difyr o'r enw The Finest wedi gosod yn ystod yr ail rhyfel byd a Gemma Arterton sy'n portreadu Cymraes o'r enw Catrin Cole sy'n cael ei danfon i Lunden i'r wasanaeth gwybodaeth sy wrthi yn cynhyrchu ffilmiau propaganda ar ran Prydain ar y pryd ac eisiau bach o lais benywaidd. A chi'n gwybod be, gafodd y ffilm hon i ffilmio yng Nghymru hefyd, a honno i'w gweld ar ddydd Nadolig ar bbc Pedwar tua hanner awr wedi naw y noson honno ar y cyd â Bill Nighy a Jack Huston. Ie, fi'n cofio mwynhau'r ffilm hon, a hwyl bob tro yw adnabod lleoliadau. Fi'n credu bod Porthgain a Chaerdydd yn rhan o'r ffilm honno o beth gofia i. Ond ar ŵyl San Steffan, o, oh, un o fy ffrefrynnau mawr i, Beauty and the Beast, y fersiwn go iawn yn serennu Emma Watson, ond hefyd y bachan o Bont y Pŵl, Luke Evans. Ie, yeah, fe sy'n portiadur dihiryn hynod hoffus a dweud y gwir, Gaston, ac wrth gwrs yn cael canu un o ganeuon mawr y sioe gerdd, sef Be Our Guest. O, mae e'n wych, a dwi i wastad yn mwynhau i wylio fe, felly gwyliwch yr hyn Beauty and the Beast gyda Luke Evans ar bbc Un ar Ŵyl San Steffan am 20 munud wedi dau. yna os gowch fel y pla os gwelwch yn dda un o'r ffilmiau salaf i mi weld ers blynyddoedd a dweud y gwir. Mae wastad yn hwyl fel adolygydd mynd amdani gyda ffilmiau fel hyn. Um, a sa'n gwybod os i chi a dweud y gwir yn cael rhyw fath o bleser digon annymunol o weld ffilmiau Erchyll perchyll. Ond ie, fersiwn Guy Ritchie o King Arthur, Legend of the Sword. Ddath hon allan rhai blynyddoedd yn ôl. O, mae hi'n drychinebus. Ac wrth gwrs, dim cyfeiriad o gwbl at Gymru, ond os ych chi wir, wir eisiau sawru'r artaith, yna, welewch amdani ar Sianel 5 am 8 o'r gloch y nos ar nos lun y seithfed ar hugen ar ôl y wledd. Um, ond hefyd, dwi wedi bod yn trio chwilio am enghreifftiau James Bond. Nawr, dwi ddim wedi ffeindio ffilm James Bond o fri, ond dwi wedi ffeindio y cyn James Bond o Gymru, Timothy Dalton, wrth gwrs, o Fai Colwyn. Mae e yn portreadu un o ddihirod y comedi hynod lwyddiannus, Hot Fuzz, a mae e'n gret yn fe. ar y cyd â Simon Pegg. Uh, a mae hynny mlaen ar ITV am 20 munud wedi deg, felly'n eitha hwyr yn nos, yn werth i weld ar nos fercher y nawfed ar hugen o ragfyr. Ac yn olaf, ond yn bendant, nid leiaf, Anthony Hopkins, oh, bachan o Bort Talbot, o, oh, mae e'n ffantastig mewn dwy ffilm ar yr un prynhawn ar ddydd Iau y degfed ar hugen. Ac os cofiwch chi, fe gipiodd e i Oscar diweddaraf eleni am, am bortreadu The Father. Wel, mae yna ddwy glasur o'r 90au i'w gweld ar ddydd Iau, y degfed ar hugen. Yn gyntaf, mae'n portreadu'r awdur C.S Lewis ar y cyd â Deborah Winger yn Shadowlands, ffilm hyfryd, hyfryd iawn, um, a hynny am ddau o'r gloch y prynhawn ar y BBC. Ond un o fy ffefrynnau i, un o fy hoff bortreadau i ganddo fe yw wrtho fe bortreadu butler um, anhygoel wrth i waith, ond wrth gwrs ddim yn llawer o ddyn yn Remains of the Day ar y cyd ag Emma Thompson. Mae hon yn ddrama ysgubol ac un o'i berfformiadau gorau erioed. Honna yn bendant yn werth i'w gweld. Unwaith eto, dydd Iau, y degfed ar hugain o fis Rhagfyr, ar bbc 2 am bum munud wedi pedwar. Dw i wir yn gobeithio y cewch chi gyd wledd o wylio y ffilmiau eich dewis chi. Gobeithio bod y canllaw hwn wedi bod o help i chi, ond dwi yn dymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.